Укытучыларның еллык зур җыенына кергәнче, без гадәттәгечә районның Габдулла Тукай исемен йөртүче китапханәгә яңа татар китапларын һәм районның күмәккеч газетасының 1969 нчы елгы төпләмәсен бүләк иттек. Шундый ук дистәләгән әдәби китаплар районның Иске Атлаш авылындагы мәктәп китапханәзесенә дә тапшырылды. Бу минутларда район мәдәният йортына авыллардагы мәктәп директорлары һәм укытучылар җыела башлаган иде инде. Алар елга бер тапкыр уза торган бу җыелышны көтеп алалар, чөнки алар монда, Күптән күрмәгән хезмәттәшләре, дуслары, яшьлек дуслары белән очраша, хатирәләр белән уртаклаша. Район методик кабинетта укытучылар белән эшләдем күп вакыт һәм безнең район да татар телен унөчәр, ундүртәр бала беренче, икенче, өченче урынны алалар иде. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, ул вакытта балалар бик як, әйбәт, матур татар телендә сөйлиләр иде. Бүген район мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты атнасына ике сәгать укытыла. Укытучыларга һәм дәреслекләргә кытлык юк. Татар теле һәм әдәбияты безнең мәктәптә берчи укытыла иде. Бүгенге көнгә көндә дә беренче класстан тотынып унбергә тике икешәр сәгать укытабыз. Ни кызганыч, бүген район авылларында балалар туу ел саен кими бара. Соңгы биш ел эчендә мәктәп яшендәге сабыйлар 197 гә кимегән. Быел мәктәпләрдә укучы 680 баланың нибары 50 се генә беренче сыйныфка керә. Район башлыгы, җирле татар автономиясе рәисе Лилия Богданова белдергәнчә, соңгы елларда райондагы мәктәпләр һәм балалар бакчалары федераль программаларга нигезләнеп төзекләндерелгән. Ә яңа мәктәп, бакчалар районда моннан 35-40 ел элек төзелгән. Аларны сафка бастыруда ул чактагы КПСС райкомының беренче секретаре Әбдрәшит Санжапов һәм район башкарама комитеты рәисе Абдулла Башаевлар зур көч куялар. Пулатка районы, кечкенә генә район, өлкәнең иң кырыенда. Значит, җирләре бал бик әз. Но тем не менее, алар районны тоталар иде шулай, что кайсы вак русларда алар беренче урында, икенче урында, кайсында уртада, ахыргы строчкага алар качанда төшмәделәр, районны төшәргә бирмәделәр. Бүген район музее директоры булып эшләүче, зур җәмәгать эшлеклесе Роза Байбикова райком секретаре Әбдрәшит Санжаов тәкъдиме белән 1970 нче елда район комсомол оешмасын җитәкләргә алына. Алар беренче минем укытучыларым иде. Алар миңа бирделәр беренче дәресләр тормыш турында. Ничек тормышны алып барырга, ничек халык белән эшләргә, Алар мине өйрәттеләр. Кирәк Беләсезме, главный аларныкы иде. Ми эш, халык. И алар беренче әтәләр иде. Бөтен дөньяны, бөтен эшне алып бара безнең халык. Халык өчен алар эшләделәр. Әйе, ул чакта районда гына түгел, өлкәдә дә танылган җитәкчеләрнең эш-гамәлләре, кеше белән эшләү серләре бүген күпләргә үрнәк булып тора. Мисал өчен, сугыш ветераны Әбдрәшит Санжапов районны 1961 нче елда кабул итеп ала. Бүгенге чарага Казаннан кайткан кызы Суфия бу чорларны искә төшерә. Район, который принял мой отец в должности руководителя района,

Они начали строить район. Бу ике зур шәхес кулга-кул тотынып, бер-берсен тыңлап, аңлап, юл биреп, район белән 20 елдан артык 98 процент татарлар яши торган Иске Кулаткы районы белән җитәкчелек итәләр. Әйтүләренә караганда, Ульян өлкәсендә бу шулай озак эшләүнең бердәнбер очрагы. Алар иртә таңнан төнге караңгыга кадәр район авылларыннан, өлкә оешмаларыннан кайтып керми хезмәт итәләр. Әтине без бик сирәк күрә идек. Ул көне-төне, дөрес әйтәсең, эштә иде. Ул эшкә китә, без йоклыйбыз, эштән кайта, без тоже йоклыйбыз. Строгий иде. Ну, кычкырып сөйләгәнен кайчан да ишмәдек. Вот бала чагадан әлеге вакытка кадәр дияргә була инде, үскәнгә кадәр. Ул ходячий энциклопедия иде. Вот любой вопрос белән, любой нинди дә ситуация булсын, Һәрвакыт бирә үзеңә достоверный, да, да, киләш, әтә. Вот мин шуның өчен әлеге вакытта бик кайгырам вот шул сын. Миңа кирәк әтинең советы, миңа кирәк әтинең вот нишләргә дальше икән, шундый ниләре белән, вот шуларны бик мин кайгыртам, бик да киңәш, киңәшләре юк, и бик авыр шусы миңа.